American Iran Israel tukdohnak kong tlawmpal ka rak chim lai. Cu dih hnu ah hi tukdohnak he pehtlai hmailei dah a cang kho timi pawl keimah nih ka hmuhning tlawmpal ka rak chim lai. Hi kan theih bantukin February nuklear ni ret in an thawkmi Operation Epic Fury chungah hin Iran hruaitu lutlai pawl kha minung sawmli leng an thah hna pinah Iran mipi thongkhat le zathum leng an thi cang ti kha kan theih. Cun Iran ram cung i Myoraw khualipi hmun za le hmun sawmsarih le hmun li mu khualipi za le sawmsarih le pali chungah US nih hin tukdohnak a tuah cu ruangah hi tukdohnak ah US nih fak taktak in ma a lak i Iran nih a thatpi kha a chah ti kha tukdohnak chung kan hmuh khawhmi si cun kan pu Trump nih Donald J. Trump nih a hnubik ah chimmi kan theihmi cu Iran i hruaitu thar an thim dingmi cu US le Israel ha a kalṭi khomi US le Israel cung an hnahnawhnak a pe lo dingmi US ha Israel US le Israel ha ha me a ser kho dingmi hruaitu thar lawnglawng a thim lai cucu a si lo cun Iran nih hin unconditional surrender a tuah hau a ti a chim duhmi cu US le Israel hnahnawhnak a pe lo dingmi US le Israel he a kalṭi kho dingmi hruaitu thar Iran nih a thim khawh lo si cun Iran nih zakhat a zakhat in letnak chiah in a ngiankhan in surrender a tuah a hau ti kha a chimmi si Donald J Trump a chim ning tuak tikah Iran nih Donald Trump a chim ning in a tuah lo si cun Iran hi a dih hlan lo US nih a tuk lai ti kha fiang hi kong ha pehtlai ke mani ka hmuh ning ka chim lai i um, Iran US nih a tuk mi kong he pehtlai lai mi tampi zong nih US dollar in million tam tuk a dih caah US hi a thapi cat lai ma a donghnak ah US hi a tha zor in Iran nih tei lai ma ti zong kha a thin phang mi hi kong he pehtlai US nih Iran hi a ṭhawng ve ti thei caah fak taktak in a thapi chah ding hriam ma a lak i cu ruangah Iran lei i lehrulnak a tuahmi drone vanlawng zeizong vialte kha a tha ṭum ngaingai ti kha thiamsang pawl le mifim pawl zong nih an hmuh an theihmi si. Hi kong he pehtlai in pehzul in i tu hna sehlaw Iran lei in a ṭang dingmi khi Lebanon lei in Hezbollah, Gaza lei in Hamas he ti hrawng Yemen lei in Houthi tapung hei ti bantuk phu le Iran pawl nih khin USA an tu in an tei le ma ti tikah an tei le lo a ruang cu Hezbollah te Hamas te Houthi te pawl nih hin cun US tuk dingah khin an hriamnam le lu i le letnet in a lu in a zeitik hmun a hmia lo caah hihi Lebanon hrawng ummi Hezbollah Gaza hrawng ummi Hamas hrawng Yemen hrawng mi Houthi tapung hrawng nih khin cun USA ralkap hmundang ah ramdang i security ca an chiahmi USA ralkap pawl lawng kha tlawmpal hnahnawhnak an pek khawh hna timi kha ral tuknak lei in hmuh khawh a si a ruang cu vanlawng in siseh tukdohnak drone in siseh thopu in siseh mu lung a am hi lo amah belte Iran lei ah Russia le Turkey te pawl tang hna selaw ta timi kha ruah awkom cucaah tutan ah Iran nih hin teinak hmu selaw Russia le Tuluk hi fak taktak in an ṭhawng lai i vawleipi ah Russia le Tuluk an lor lai US nih a tei si cun nichuah a lai hrawng mu a si le pai mu nichuah a lai hrawng ah Tuluk le Russia pawl tukhu power a zor lai i yinan uh, yinan si mu desi gasman vialte a tum than lai tika hmuh kho mi cu thiam sang po tampi hmuh ning in se cucu a a fian zong a fiang mi si tu leon Iran ni ong sala Iran ni teinak mu sala USA fak tak tak na tla lai i Russia le Turk le Korea pawl kha an lor lai vawleipi i nih hin ah an luan mu lai ti khawh a si cun US nih tei sehlaw tah Iran pi hi tei dih hna sehlaw tah ti cun US nih hin a tei si cun hi vawleipi hi US nih pehzulh in Yasuh in mu century in Jesuh nih tiin US tuku power pi hi pehzul in a kal lai US dollar pi hi a hmun chin lai a fek chin lai i cuti cun US uknak pennak hi vulei pi ah khuaruahhar in rianṭuan ṭhan lai timi kha tlawmpal na ngan i a tlakpi in tung tatchet mu ka kan hmuh khawhmi tlawmpal nan sinah chim ka duhmi asi hi kong he pehtlai nang mani na hmuh ning na chim khawh zeitindah na hmuh ve ning timi kha comment a pek khawh si cun a donghnak bik ah hi tukdohnak he pehtlai in sudong view phun tampi um automatic i a chuak mi cu zei da si ti cun Iran le US an i tuk tikah kawlram chung zongah Muslim te pawl khan tam ve tikah automatic in America lei US ṭhatlonak kha huatnak in ca ṭial i Iran tarak i ṭanhmi zong kha a um. Cun Laimi level zongin Israel le US kha automatic in ṭanh i Iran kha Iran le ṭan lo. Cucu Khrihfa le ah vai in uh, kan dirhmun in a cangmi thil si. Cucacun uh, hihi tukdohnak he pehtlai in Khrihfa le Iran le US le Israel tinak cha in hihi tukdohnak i a donghnak a theipar nih khan vawleipi caah zei thil ṭha dah a chuahpi khawh? US nih teinak hmu selaw vawleipi caah a ṭha lai ma asiloah Iran nih teinak a hmuh caah dah vawleipi caah ṭhathnemnak a hmuh lai ti tu kha zapi nih a hmuhzia kha kan thiam kha biapi cun tulio cu AI video zong kha tampi caah khan video kan zoh tik zongah ralrin ding zong kha tampi um ve timi te zong kha siarnak tlawmpal chim ka duh cu ca cun laimi tampi zong nih a cheu cu di party man si zei party in si cu ka thei lo i US mawhphurh la a thapi cat la i a sung la timi zong kha thinphang mi le ruat minum lungah lungah thinphan awk um lo US nih Iran cu a za ve mi pakhat a si caah fak taktak in a thipi chah ding in hmunhma lak mi si hriamnam le thilri le a khun a lak mi le ṭhek in tuk US nih a dih nai sai lo Donald J Trump nih chim cang zeitik man ah kan hriamnam a dih kho ti ding mi si lo ti zong kha a chim cang mi kha um ca khan Iran nih a thapi a cat cang Russia le Turkey te pawl nih dah an bawmh lo a si ahcun US nih pehzul teinak hmu la hi hna nih an bawmh tikah Iran nih teinak a hmuh ahcun vawleipi hi Russia le Tuluk nih an luan mu ṭhan lai vawleipi ca chiatnak a tlung kho dingmi si US ni pe zul teinak hmuh cun Z9 zenun zong a tum lai cun US power re pe zulin a thong than lai ti zong kha nai ngai Jesu dong in kan hmu kho mi si na hmuh ning pumpak na hmuh ning nang mani na ruah ning chim kho si cucu ke mani pumpak ni ka hmuh ning si thank you for watching ni tong than te na la